Kami enda busung enda lungung enda tulah enda papah nempa ini nempa aki nempa apai nempa indai keba baka pako kami besurung gelong baka kubo surung rebong baka uwi tanpa tali baka ira tanpa lema baka ijok tanpa pendok danan tanpa rutan. Ba pecah periuk tanah ganti periuk petani padam bulan ganti matahari parai orang ketuai ganti tubuh kami. Oh, ana. Ndak laya tubuh rinda miau selingau manuk banda keba kaki belindik besi lumpung baja pala tatak minyak melaya kenik diring belit-dilit lebuh sumba. Nyawa ngensong anggau nyada anggau ketak sulai dulu laya datai nanga ubi ara ruya-ruya langar ka matahari mati. Enda suyak tubuh biak meh selingau meno jalak ke ba kaki berindik besi ba jah Sarawak pala tatak lala ai minyak gigi keranding netuk ruyet endawa sumpa. Lengan tanggam selur tetak nyawa ngensong anggau nyurak anggau ketak sulai dulu suyak datai tanah. Keladak lebak kaya-kaya entam tambak buluh teri. Enda sulai tubuh besai meh selingau manuk tawai keba kaki bendek besi baja lantai lengan tanggam gelai unyai gigi keranding entuk ruit nawan mulai pala tatak lala minyak pugai kening diring belit lilit labuh tambai. Nyawa ngensung ango ngumbai enggau ketak tundung dulu sulai datai tanah belakang tatai endur wai begagai enggau pekari.

Nya sapa meh kita ke dulu kangau, dulu pesau, dulu kumai, dulu lambai, dulu padah, dulu tela. Aku dulu ngangkat kita kelama ruat tungkat urat dandi laki dulu nyungkang kelama tumbang sungkah ke batang sebelian dui dulu nyungkai kita ke nadai kelanjai indai imbok bejudi. Ni jeti kelama nempi juluk keri jengun seluang ni mikai kelama nadai tunang supai ulu ilang ni debakak kelama suyak bejuluk anak pumpuh temiang. Oi nyau aku ngangau sida Aban tian ijo layang inyak bungai tengang ngadan pati tulang geluma pintu tapang. Kita kari pendam mari pesaran dari umuang hari laluang ngabang magang ngabang abis ngabang lengan. Ngoi no ngopalo.

Nili buri bini dudi temua tawang lanyi-lanyi bayan buri entuli ke laki ngalah ke bala. Tau kita ngabas mua ngabas serta ngabas ngabih ngabas lengih tau tara ngumbang tara balang emm nyadi aku enda milih kita baka entah nan jeruh baka kubah nan ambung baka buah. Kita ngabang anak tuuh nyuang jari magang tubuh mayuh jari sepuluh mai ubat serba ingat mai batu serba temu. mai batu pengayat, batu sumpit, batu unak, batu nyemeta, mata duit, mata ringgit, mata wang, mata gubang, uba kaya ngasuh raja. Mai ke akar reka enda burat, karung karing uting babi peringat, pun serekat, jengkal kamba, selipak, jari kanan, mai ke perugu, teti ngilu, onyot ngulu, pakau kara, batang belubang, teman lengan. Mai seluput buntat idup buntat betakat sambut mulut lunga Raden Liup mipih kukut Raja Laut tuai ke Dayan. Mai ke batang sundang surik pun berenik besuba pantik betatah intan. Ngah kitak hari pendam ari Zaran ari Rumong ari Larong bela ngerantar nyadi ural bela nguna nyadi sawa bela ngarau nyadi nabau. Enti pia baru ubah sugi ngelanyah tubuh nyadoh dulung angau bunsu rumah. Ni dachin peri repiak lumpung nibo duriak bunsu papar ngaga bilik pagi hari sinu tusi pandai kretek berenung ambai tikai anyam selapik nurung indik tubuh bidik ngai secharik ke sorang. Ni latian perit belah lupong nibong murah buju papan ngagai rumah pagi hari sinu beresi pandai kuchah berenong amai ai tikai anyam buah nuru nengah tubuh bungah enggau kebetakas entara lubang. Ni chara mendir busu sisir entak tiang jawai bejalai ngayun nguak busu penyamai rumah panjang baru ngangau ka. Bungkong ngembuan kayak dadah seruna tawa leka busu tetak lesuang bedang pagi hari sinu betusi tawa leka bererong amai alu pandak minta enta luak dadah ngeruang. Nya baru ngangau ke Lara Mipau Lalau Wee Jatai Bejalai Pandai Degi Buntu Pintu Bandai Sebangki Itik Lemai Sinu Bejatai Pandai Betusi Berenong Amai Kunti Payuk Bedang. Nya baru ngau Sudan lapan tajah kumang hentang gagang luar rumah bunsu dapur tanah iya ke regah-regah nalah rungkas rabah mayau belang pagi hari sinu tusi tawak sekuchah bedandau ngambai tungku tengah iya mai bawa menyeliah kampah tugung arang. Nya baru ngau beremas badas tampun pudi darah biak tampak belaki bunsu beguyau tajau guti ukir landi tichak labang nang kedun tutup tawak kuma rabang ngelik nanya.

Ooh nya udah datai magam kita kena unggah lai bala temuai unggah lang bala pengabang udah dudok ti ke wee ti ke petani ti ke pulang ti ke bumbai. Ti pia baru betikar empuk akar tubuh nyadoh dulu ngangau ke busu ra.